This film explains something called the framework for change.
Mae'r ffilm hon yn egluro rhywbeth a elwir fframwaith ar gyfer newid.
This is part of the Social Services and Wellbeing Act evaluation.
Mae'n rhan o werthusiad y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant. Welsh Government has asked for the Act to be evaluated to see how effective it is. Gofynnodd Llywodraeth Cymru i'r Ddeddf cael ei gwerthuso i sefydlu pa mor effeithiol ydy hi. What is the Social Services and Wellbeing Wales Act 2014? Beth ydy'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant, Cymru, 2014? The Act tries to. Mae'r Ddeddf yn ceisio Make life better for people and their carers. Gwneud bywyd yn haws i pobl a'i gofalwyr. Make social care law easier to use. Gwneud cyfraith gofal cymdeithasol yn haws i'w ddefnyddio. Give people stronger voice and control. Rhoi llais cryfach a rheoliaeth i bobl. Make sure people get the help they need to lead a good life. Sicrhau bod pobl yn cael yr help sydd ei angen arnyn nhw i fyw bywyd da. Say what social services will be like all over Wales. Yn datgan yr hyn fydd gwasanaethau cymdeithasol yn eu cynnig ledled Cymru. Say how social services will work with health services and other services. yn datgan sut bu gwasanaethau cymdeithasol yn gweithio gydag gwasanaethau iechyd a gwasanaethau eraill.
Make sure communities have a chance to offer their knowledge and experience. Sicrhau y caiff cymunedau gyfle i rannu eu gwybodaeth a'u profiad.
Keep people safe from abuse and neglect.
Cadw pobl yn ddiogel rhag cael eu cam-drin a'u hesgeuluso. The Act has five principles which guide what it tries to do. Mae pump egwyddor yn ddefn sy'n arwain yr hyn mae'n ceisio ei wneud. Prevention.
Atal.
Well-being.
Llesiant.
Voice and control.
Llais a rheolaeth. Co-production.
Cyd-gynhyrchu.
Multi-agency work. Gwaith aml asiantaethol.
Evaluating the Act. Gwerthusio'r Ddeddf.
To see how the Act is having an impact, it is being evaluated. Mae'n cael ei gwerthusio i sefydlu'r modd y mae'r Ddeddf yn cael effaith. As part of this evaluation, something called the Framework for Change has been developed. Fel rhan o'r gwerthusiad hwn, datblygwyd yr hyn a elwir yn Fframwaith ar gyfer Newid. This film explains what that is. Mae'r ffilm hon yn egluro beth ydy honnw. What is the Framework for Change? Beth ydy'r Fframwaith ar gyfer Newid? The Framework for Change is a story that tries to explain what the Act will do to improve well-being for people in Wales. Stori ydy Fframwaith ar gyfer Newid sy'n ceisio egluro'r hyn bydd y Ddeddf yn ei wneud i wella llesiant pobl yng Nghymru. This helps us understand the ways that the duties and principles of the Act try to help people and communities. Mae hyn yn ein helpu i ddeall y dulliau y mae dyletswyddau ac egwyddorion y Ddeddf yn ceisio helpu pobl a'u cymunedau. The Act is about a sense of well-being and how people get support when they need it.
Mae'r Ddeddf yn wneud â synnwyr o lesiant a sut mae pobl yn cael cymorth pan fyddan nhw ei angen. This section provides examples of things that are included in each part of the Framework for Change. Mae'r adran hon yn cynnig enghreifftiau o bethau sy'n cael eu cynnwys ym mhob rhan o'r Fframwaith ar gyfer Newid.

Mae pum rhan allweddol i'r Fframwaith ar gyfer Newid. Rhif un, canllawiau cyfeirio. Mae hyn yn cyfeirio at y cyfarwyddiadau ar gyfer newid yn y ddeddf. Mae'r rhain yn canolbwyntio ar annibyniaeth, llais, diogelu a gwneud gwasanaethau yn hygyrch ac yn hawdd i'w deall. Mae hwn hefyd yn ffocysu ar rôl fwyaf ar gyfer sefydliadau a gweithwyr gwirfoddol a all sicrhau bod hawliau pobl yn cael eu parchu.

Mewnbynai bod gan weithwyr ym maes gofal cymdeithasol y wybodaeth a'r sgiliau priodol, sicrhau bod gwasanaethau cymdeithasol yn cyflawni'r hyn y maen nhw ei addo, sicrhau bod gofal cymdeithasol ac asesu yn ffocysu ar yr hyn y mae pobl ei angen. Helpu gofalwyr i gael y cymorth sydd ei angen arnyn nhw, cymorth i wella gwasanaethau eiriolaeth a helpu i wneud diogelu yn fwy effeithiol. Number three, activities, information and assistance must be accessible and appropriate for people using services.

Rhaid bod gwybodaeth a chymorth yn rhy-gryn a phridorol ar gyfer y pobl sy'n defnyddio gwasanaethau. Asesiadau i ffocysu ar yr hyn y mae unigolyn ei angen a cheisio diwallu'r anghenion hynny. Asesiadau ar gyfer gofalwyr i ganfod y cymorth sydd ei angen arnyn nhw. Cynlluniau gofal a chymorth. gwasanaethau iechyd a gofal i gydweithio mwy, cofrestrau o bobl â nam ar eu golwg, nam ar eu clyw a phobl anabl eraill, mwy o wasanaethau atal a gwasanaethau dan arweinydd defnyddwyr, gwasanaethau a chwynion ac aeriolaeth.

Gwasanaethau i ffocysu ar ganlyniadau, gwasanaethau i gyd-weithio i gynorthwyo'r unigolyn sydd angen help, hawliau dynol i fod yn flaenoriaeth ym maes gwasanaethau cymdeithasol. Mannau sengl, mynediad i wasanaethau, y ffocws ar yr hyn sy'n bwysig i bobl, a atal ac ymyriad cynnar yn seiliedig ar bobl, ei gofalwyr ac ar yr ardal lleol. Number five, outcomes, people are supported in their human rights, people are protected from abuse and neglect,

Pobl yn cael eu cynorthwyo a'u cefnogi yn eu hawliau dynol, pobl yn cael eu hamddiffyn rhag cael eu hamdrin a'u hesgeuluso, pobl ifanc sy'n derbyn gofal yn cael eu cynorthwyo wrth dyfu'n oedolion, Gofalwyr yn cael gwell cymorth. Cynlluniau gofal yn seiliedig ar hyn sy'n bwysig i pobl. Sefydliadau i gyd-weithio'n fwy effeithiol. Gofal cymdeithasol dan arweinydd y gymuned. A gwell llesiant ar gyfer pobl sydd angen gofalwyr a chymorth a hefyd gofalwyr sydd angen cymorth.

Mae'r fframwaith ar gyfer newid yn disgrifio cyfeiriad mewn bynnau, gweithgareddau, allbyniau a chanlyniadau'r ddeddf. Mae'r fframwaith ar gyfer newid yn helpu gyda chanllunio'r gwerthusiad. Bydd y fframwaith ar gyfer newid yn parhau i gael ei ddiweddaru wrth i'r gwerthusiad gael ei werthredu.